Helaiah hian hei vawk an lo talh mek a, an lo puah zo tawh a, helaiah hian vawk vawk hotu pa a awm a, vawk hi eng zan nge kum thar ruai atan in talh le? Aw vawk hi pathum kan talh a, a inch zat hi chu kan hre chiah lo a, inch sawm li chu an cross vek a, a vawk pasa kan hmeh dawn a ni. A han tui dawn tak em. A ni leh, a lu bawl te in siam theih dawn em? Aw, a misa hi a lu leh a ke hi a vain kan bawl dawn a, kan nula ten an khawih dawn a, kan fatu hruaitu helai kan senior te nen hian an khawih dawn a ni. Chuan tung rung te hi siam an tum deuh in kan hria, khalaia kha engtin nge an khawih dan tur tak hi kan hre lo a, a hlap. te leh eng eng emaw te nen hian han bawl kual chu an tum a ni. Ka han tui dawn tak em kan nuam e aw.

Hei kum thar ruai chhe turin kan in buatsaih chho leh mup mup a. Kum thar ruai atan hianin Christmas ruai kan chhe a, tel lo tel thar thar deuh tur te awm em? A menu ah chuan han thar tur a awm chuang lem lo a, marawh chu ban tur zawk erawh chu changkha hi a hang a chhum kha kan ti tel dawn lo a tum tum ah chuan. A hang chhum ah chuan sam tawk leh bean chiah kan nei dawn a ni. Anih tak chu anih leh Krismas ruaiah khanin mipui kohhran mipui ten inchan loh emaw khatiang a indaih loh deuh te tiang te kha a awm em? Ahh ni e, tlem tlem indaih loh hlek hlek chu a awm a, ih ama erawh chu a dahna tur hmun kan lo ti dik loh palh avanga inchan loh te a lo ni e. Christmas ruaiah khanin Kohhran member engzat in nge ruai cheh de? Christmas ah khan Kohhran member sangkhat za sarih sawm ruk pasarih in kan hreh a, chu chu kan record dan a ni. A nih chuanin Christmas ruai aiin kum thar ruai hi buatsaih tam deuh hlek zawk a ni em? Hriatthiam a har khawp mai a, buatsaih zawngah chuan bawng hi a aina tam hlek a. Krismas aiin vawk erawh chu eeh Khaise sawmbawr vel chuan a aina tlem hlek ang a. Thil dang aerawh chuan ihh hang chhum te tin aah naupang duhzawng chi alu leh khami french fries tih ang chi te papawr tih te chu kan han tih tam leh hlek a. ihh kum thar ah hian Christmas aiin a chang in ruai then tlem a a chang in tam tum te a awm a chuvang chuan in buat saih dan tawk thiam a har khawp mai a ni tak chu fatu ho te ehh an rawn in tan up tha em fatu ho an tan up tha khawp mai department hei hrang hrang ah kan then a bawng vawk. Ar leh papawr leh chaw tin alu alu ball tur ho te chutiang chuan kan tia chutney te nen an tih tur an hma zawnah an ti tha hlawm khawp mai. A nih tak chu manager rorelna fel tak hnuaiah kohhran member ten ruai chaw leh sa te chawhmeh te tui tak kan ei thei leh ngei beisei ang kan lawm e. Kei pawh ka lawm e.

Bcm Chamari Kohhran te kum thar chibai kan buk vek cheu a, hei kum thar ruai chhe turin kan in buatsaih chho leh mup mup a, helaiah hianin kan kohhran hruai tu te kan senior te an awm a, thu tlem azawng kan zawt dawn a ni. I laiah hian Rev. H. Killuaia a thu a tur tlem kan zawt dawn ni. Ka pu kum thar chi bai. Eh, kum thar chi bai u le. Hei, kum thar ruai che turin kan in buat saih mup mup a ni a. Krismas ruai kha i che em? Krismas ruai kha kan nu hi ka awmpui a ngai a, min rawn pe a kan inah kan ei ve a, kan hlim khawp mai. A nih tak chu. Kum thar ruai chu. In chheh theih ngei beisei ang aw. Aw, i han tum dawn teh ang. A nih chuan hei kum thar te a ni a, kum thar atana hma lakna emaw eng nge Pathian ropui nan emaw Pathian ram zau zel nana nangmah eng nge resolution te i siam em? Aw. Thil pakhat sawi ka duh a, i zawhna kha a ni chiah nge chiah loh chu thu dang ni ta sal a, Mizoram mipui zawng zawk hnena ka sawi duh chu kan ram ina kan mamawh ber chu mi fel leh mi tha a ni lo va, mi dik tak dikna ngai pawimawhtu hi kan mamawh in ka hria a, kan ram hi dawt leh thir pual pawlengina khat. tlat mai a, he sawrkar thar lo kal tur ah hian nasa taka kan tanpui a, kan ram hi kan siam danglam theih na tur chuan mi dik ni tum ila tiin kan sawi duh a, kohhran mipui zawng zawng hian dik ni a pawimawh in ka hria a, chu chu hei Zoram Baptist President bulah ka thu a, chu chu. A bula ka thut lai hian kan sawi duh a ni. Le a sawi ang khan Kohhran member te pawh mi dik nih theih nan khanin kan za vaiin kan tantlan a ngai dawn a ni. A bul chiah hianin BCM President Rev. KV Thanga a awm a, Pu Kum Thar Chibai. Kum Thar Chibai le. Christmas vuak vetah khan ka hmu lo tlat che in ka hria. Hetah hianin kan Kohhran ah hian Christmas in hmang nge hmun danga in hmang? Hetah chuan kan hmang naiin serkawn lamah chhungte kan han ti khawm deuh a ni. A nih tak chu ka han zawng deuh che a, ka hmu miah lo che a. Kum thar Pathian zar rah dam takin kan han chuang kai ta hetah hian kum thar thu chah tawi te kohhran te hnenah min han sawi sak ta che. He kum thar lawmawm tak hian lungngaihna te manganna te phur rit zawng zawng kha. hrutlang turin Rabi thar neih tir sela Krista laipuia hmang tlat tu te chuan chung te lungngaihna leh khawvel buai leh hrehawmna hnuai chhe in kan leng angi rama chuan tiang deuh khan khang lungkhamna zawng zawng kha ti lo tur chu nilo a berah erawh chuan Krista dah ila. Chu chuan kan nun a lo hlim in kan ram hian hmasawnna rahbi pakhat tal chu hmasawnna rahbi ar pamin a rinawm a, chu chu kan chah duh a ni e, ka lawm e. Kan lawm hle mai. Kan Senior Pastor Rev. H. Kil Luai leh kan BCM President Rev. KV Thanga chungah kan lawm e. Aw helai ah hian nula ho wai wai bawl an lo ei a thu tlem ka han zawt dawn nih helai ah hian tunge in leader deuh nula betsi hi niang tukin ah hian eng eng nge in tih tawh an ṭam kan thiah na chuan salat tur hei zikhlum kan vel kan chan leh mek bawk. Ani leh Julie dar en zah ngei thawh le. Dar sarih vel niang. Van fel tak em nula tho hma tak tak mai kan koh than in kan neih hi ruai te pawh kan ei tui pah theih na ni in kan hria kan lawm le mai in chung ah Helaiah hian BNP lama kan hotute bean an lo thiam thian mup mup mai a, bean hi bai tur nge engtia ti tur nge Pu Biak? Ee, a hangin kan chhum ang. A va han tui dawn tak em! He a tam em e. Kuih. Kan kan chhum dawn. He Kuintal eng zat nge? Kuintal khat vel a ni ang. A va han tui dawn tak em u. Helaiah hian arsa an lo chan mup mup mai a. Pumal, Arsa hi engtin nge in siam leh dawn? Kan deep fry anga tichuan kan ka ri leh ang. Tun tur chu Christmas ah khan kan deep fry ringawt a, a ro, a lo ro khan eng nge a fei deuh an tia. A va han tui dawn em? Ar, Ar pum engzat nge kum thar ruai atan? Sawm pakhat sawm pahnih sawm pathum sawm pahnih. Sawm panga nih chu kg li vel theuh an nia, kg sawm nga bawr vel anga nih chu. A va han tui leh dawn em aw, helaiah hian hei an puah mup mup a, param engzat i puahna nge, ar engzat i puahna nge? Hei ar sawm vel a niin ka ria ka puahna. Tui leh dawn hle mai. Helai hianin paval a awm a, eng nge i lo tih mek? Eng tur nge paval? I bawngsa mi tur ni hi bawngsa tih tuihna tur leh a check te a kawchhung te ka ti vel ta kha. Ti tur a la tam em? He kan ṭan dawn chauh kan inchawk ni leng ṭhak dawn. A ni chu a tui khawp ang. Bawk hi kg zahnih ai tam kan siam mek a ni. A kaw chhung a ni anga a ru kawl, a chek tui leh a sa tak kha kan siam dawn. Insiam tui thei sia kohhran ho ten tui takin kan ei leh dawn a nih kha. Helaiah hian hei kan BCM President leh Papuia an eng emaw niin lo chawk sawh eng a inchawh mek hi. Zing chawh hmeh tur vawk sa a ni. A han tui dawn em? A hmin dawn tawh em? Ee, a hmin tlep. Kan ei thei tlep a ni e. Zing, Fatuho ei atan hianin KZ engzat bawr vel nge in han siam hi? Vawk pum hnih. Aa vawk pum khat a nia. A lehlamah sawn bel pakhat kan nei bawk. Umm. A tui khawp ang. Ha. Kum thar chi bai u le. Kum thar chi bai u le. Aw, kum thar chi bai le. Aw he laiah hian Pu Lalmuankima a awm a, ani hi kumin sanghnih sawmhnih pali a Ṭhanlai Kristian pawl Chamari President tur a ni a, Pu MK kum thar chi bai? Chi bai le. Dar in zat ah rei rawn thawh chhuah le. Tukin kha dar duh ka tho tur ka nia, ka lo chau deuh ngei a ni. Ka tho thei chiah lo a, ka ruk leh chuan ka pel hlekah khan ka tho a, chuan ka insiam a, darsalei velah ka phei. A nih tak chu hei kumina GKP president tur i ni a, thalai te i nge thalai zawnah Christmas leh kum thar inkara kan activities ah te, tin kum sang hnih sawm hnih pali atana thalai hruai dan tur kawngah te enge hmathlir i neih. Kumin kum hlui Christmas leh kum thar bawr vela ṭi ke pi te kan chet dan a hmuhnawm a, kan che ṭha ka ti khawp mai a, kan hahtlang a tute pawh mawhphurhna kan neih ho reng reng a, tlan chhe lovin theih tawp kan chhuah vek a, lawmawm ka ti khawp mai. Tin, kumin kum thar a ṭi ke pi a hma thlir tihah chuan hei Kawhkhanin sum renchen, inrenchen kumah a puang a, puang a ti mai teh ang. in remchan turin ṭi kep hi tlem in tih ang in theitawp in kan in remchan mang a a tam thei ang ber a sum leh pai thawh chhuah erawh kan tum ang a chutih rual chuan thlarau lampang nun hnam chhia lo leh member hla zawk te han hnuhnai kawng ah theitawp chhuah kan tum a va han ṭha tak em krista leh kohhran tan ṭha lai te hruai na kawng ah ah ṭhat tak a hruai thei turin duhsak na kan hlan a che.

Helaiah hianin thingpui lumte an lo an lo che nauh nauh mai a, helaiah hian nula tluang tluang ngei awm engei nei uai uai leh a ta engei siam dawn tunah hian ih vawk lu bawl leh engemawh tungrung aw. Helaiah hianin Assistant Manager a awm a, ruai ṭhi ah kum thar ruai menu tur eng eng special deuh awm dawn? Chu tungrung te leh sachek hi tui viau ang vawin chu sap thei hnah te nen an ni ang a, chuan vawklu bawl a awm bawk ang. Van tui dawn em, eia chak awm tawh hle mai helaiah hian nula ho tluangi te an awm a, hei eng tur nge tluangi? Aw helaiah hianin nula ho an lo che sep sep mai. Ka bulah hian nula Rempuii a awm a, tunah hian enge intih mek Rempuii? Hei purun te kan vel a chuan aw a ṭa te kan ei teuh. Kumin kumin ahh kum thar ruaichhiahah hianin hei chawhmeh te kan siam a ni a, hetah hianin enge ei chak ber tawh. Ui, kei chu sa hi kei ve vak lo vang hian alu mawk hi ka ei chang leh thin. Alu kan. An cham nen, an cham nen. Khang kha a tui ber ti rawh. Hmangaih dar reng zan ngei thawh. Zing dar nga chuan kan thu tawh heta han. An va han fak awm em. Zing dar nga thu tawh, thingpui lo lum fel diam tawh te an awm a ni. Nula ropui, nula ropui, ropui hetah hian he lampang lo hawi lawk teh, he lampang. Vawklu bawl kha i supervise na hnuai an siam dawn niin kan hria a. Yes, aw aw. E tikah nge i siam dawn? I nikinah chawi kha mah kan ti ṭan ang. A lu bawl bakah khanin i enge a awm dawn kha? Tungrung, tungrung sipasial tungrung a awm dawn. Ka va han tui dawn tak em. Vawk chungah leh bawng caah. E, anih chu. Ral hne, dar an zat ang ei tho. Dar ruah. E. Hman lawm awm em tho hma hlawm hle mai i he laiah hian tlangval zo muan a awm a, dar eng zang nge thingpui in lum fel? Ee zing dar nga nga leh chan ve vel nih ka ring. Ee hman tho hma hlawm em aw. Tuna kan en mek hi vawk sa a ni. Vawk hi.

hlim tha takin eng nge a nih a nei tha lo deuh te pawhin a an ei thei turin patu te hianin bawng department hianin an lo vil vel a tichuan uluk takin hlim takin Kohhran mipui te ei turin an lo buatsaih a bawng hi pakhat tal a ni a chumi sa chu chi hrang hrangin a kan te a ruh kawl chhung te. A check te a tiang khan a kan pha vek a siam a ni tih kha kan han sawi a ni e. Tuna leh tuna kan en lai hi Bawngru Kawlchhum, Bungraw Bawngru Kawlchhum aw Bawngru Kawl hi ti hian hming takin tui takin chhum a ni ang a, tichuan a sa ei phei vak lo te pawhin a ruh kawl tui te an lo duh thin a, then upa lam ten an lo ngaisang a, khatianga a ruh kawl tui duh tan ah khan, A ruh pawl hi hran pa in kum a ni thin a, chumi chu tunah hian hei bawng cha in charge ten an lo buai pui mek a ni. Hei Puithiam Chanmari lunglei ten kum thar ruai vawilah hian kan siam mek a ni a, hei Kohhran mipui ten hlim tak leh nuam taka hlui taka an nei turin helai choka ah hian, Tuna kan en mek hi vawk misa a lu leh a ke bawl tur a mi kha pute bawl tur aw bawl tur helai hian in an lo ruahman mek a ni hei Hmarhfatu ten an han chan anga tichuan engtin nge chhawhchhi te nen an pawl dawn te engtin nge an siam dan tur chu kan hria vek chiah lo a e chutiang chu a ni tichuan hei helai hian hei.

Papawr a ni. Hei papawr phek hi helaiah hianin kanna a awm ta a, tichuan ti laiah hian thil vel lian pui pui mai pahnih hianin an kang a, hei in charge te hianin an vil chauh mai a ni. Helaiah hian an vil a, papawr hi uluk pawhin tihian an kan sa hi an dah khum vek a, ke tei lo leh.

Vawiinah hianin Kawngkaw chhung hi a kan faiin a check siam tur a ni ta a, tichuan Batu ten tiang hian tui hnai takin a check duh tana an lo buatsaih mek a ni. Buaipuitu ten an lo buaipui mek a, tih sangha hi biaithiam chak vel nge vaiin. Hei chu sawmhnih, hei chu sawmhnih bawr vel helai hianin Changha hian lo kang a, tichuan Hawngsa te, Vawksa te ei thei lo tan, Arsa te ei thei lo tan Changha hi helai hmunah hian a kanna a lo awm a, tin hei hei hi Vegetarian an ti a, sa ei lo, haw sa hlim hlim ei lo te tana helai hianin. Hetiang vegetable hi siam tel a ni bawk a ni. Tui hnai takin awmze nei takin helai hianin vegetable te pawh hi siam a ni tih kha kan han sawi tel a ni e. Ka bulah hianin kan upa Doctor SR Ngurchamliana awm a, a ni hi Additional Director Hospital and Medical Education niin mawhphurhna sang zawk chelhin Aizawl lamah min awm bosan vang vang a thu tawite kan han zawt ve dawn a ni. Pu Cham chibai le Christ kum thar chibai. Chibai le kum thar chibai le. Aw hei kan kohhran i awm bosan vang vang mai i khua har em? Aw a tir lamah kha chuan ka khua har fu mai a mahse Aizawl ah Chan Mari a tho Chan Mari Baptist kohhran ah ka va lawi a ka thianhlui te pawh an lo awm nual a an lo fel a. Mi an lo chiau au tha khawp mai a, ka rin aiin ka khua har lo. A va han tih ziah em saw tah chuanin Kohhran member eng zat vel nge an nih? A tunah sawn member zaruk sawmthum bawr vel kan nia, a nuam tawk ve khawp mai. A nih tak chu, Krismas leh kum thar hmun hrang hranga an lawm dan te, kan hmuh in nang pawn i thlir ve ngei ka ring a hengah hian in mizoram mipui hrim hrim hian in krismas leh kum thar kan hman dan hi kan hlut telh telh i ti nge kan hlut tawk tawh lo viau in i hriat kha lai khan i ngaihdan tawi te min han sawi sak ta che. Awle a sawi thiam a har deuh hlek a krismas leh kum thar hi kan la hlut hle chuan ka hria a. Ama erawh chu kan hman dan hi a keini pawh naupang te kan ni chungin kan lo pan lai kan hman dan ang te kha chuan a hman a remchang tawh lo va, chuvang chuan kan hman dan system-a hi chu a danglam chho zelin ka hria a, a hlut zawngah chuan kan la hlut khawp mai a, thil pakhat min han zawh takah chuan hman deuh atanga ka rilru awm reng thin hi a awm a, Krismas lai hian naupang te hi a bikin naupang te hi ka khawngaih deuh hlek thin a. A bik takin Ruaithehni, Ruaithehni hian hei helai kan Kohhran bikah chuan chawhma lamin Kohhran inkhawm kan nei lem lo a, biakin a remchan chiah lo avang hian chawhma chhung zawng leh Ruaitheh thleng maia naupang an vak darh leh mipuitling ho zinga han awm tak-- tak kha an tan a lo nuam lo a, thiam pawh an thiam chiah lo a, naupang ho hi ka khawngaih deuh hlek thin a, hei erawh hi chu naupang ho pual hian programme tha tak mai mahni mil tawk Christmas hian ruai then ni hian a bikin siam thin ni se tha ka ti khawp mai, a pumpuii thu ah chuan Christmas hi a hma ai mang kan hlut zawk a ni hi a tih mai tur hi chu a la niin ka hria. A lawmawm hle mai. Kum thar lama Aizawl lam ah kum thar chu ani tawh nain Aizawl lama engti hunah nge min pheihsan leh ang? A, hei kan tum dan chuan naktuk a Aizawl lama phei mai hi chu ka lo tum deuh a ni tawh a. Nih chu a tluang takin in phei nga that tak a hna thawk zel turin duhsakna kan hlan a che. Kan lawm e. Kan lawm hle mai kan lawm e. Hei kum thar ruaichhia kan kohhran hruaitu ten pawh fuh an buat saih a, number pawh fuh an siam a, hetah hian mi vannei pathum an awm a, Bawnglu mantu hi Pu Chhuante a ni a, Pu Chhuante i number pawh kha eng zat nge khah? Number za sawm leh pathum a ni e. Hei a lian hle mai, engtin nge i siam i rilruk deuh? He hei helai hian thian ten min han puah pui dawn a nih hi. A lian hle mai a tui viau vang kan lo ei veng aw. He lo ei ro lo ei ro. Hetah hian nula mapui awm a bawng ke a man a nula laia bawng ke man thei khan nia eng eng zang i number pawh sawmthum na i van va nei em em engtin nge siam i tum deuh. Ui a ngaihna hle reng keimah chuan ka hre thliah daih la ka lucky lo lutuk avangin maw hehe. Lucky ka ka tih tan tih tanga ka vawi khat hman na a nia chuvang chuan a lehkha thiam te kha ka lo paih hman tep a ka lo hlawm khawr vel hman a ni chu maw ka ring lo lutuk a ka van nei khawp mai. Aww i van van nei em em kum thar ah bawng ke nen van nei na van nei na kum a ni dawn a niang chuan heta bawng ke per khat hman leh tu pu MK nen i number pawh kha eng zang nge? Number three. Number chi i man i in ring em? Ring chiah lo mahse bawng ke ei chak nen best-in chu sang ve deuh. Ani chuan engtia engtia engtia han siam ngei tum? Ka hre thiam chiah loh a saw ma zir deuh saw min nghak thup mai a saw min chang thup mai ka hre thiam lo reng teng a ti dawn ni. I pawh lai khan i i rilru tawng tana nen i pawh thiam. Ni ve deuh e. Tui deuhin in ei dawn nia. Vale.

Enge purin te Christmas leh kum thar a ruai the tu te hi Christmas aiin an tam nge kum thar ruai the ah hian enge hmuh dan leh vawiin a kan ruai the chung chang kha engemaw han sawi dui nei em? Aw kan ruai the dan ah khan Christmas khan damlo sapek hi a tam deuh hlek a chu chuan min ti sang deuh hlek a kum in ah chuan A ruai theh hrim hrim a, helai hmun a rawi ruai theh hrim hrim e chu Krismas ai chuan an tam hlekin kan hria a, sangkhat zaruk atanga eeh sangkhat zasarih inkar bawr vel chu ruai theh tunah hian a chiah kan la hre thei lo a, ih an la tawp chiah lo deuh a, a fatu te leh a che thenkhat te an la ei lo vangin sangkhat zaruk leh sangkhat zasarih inkar bawr vel hi chu theh turah kan ngai alawm awm e, a nih leh. I kan Christmas leh kum tharah hianin kan menu ti mai ang kan ei tur siam a kha mipui hian ah ah hma ah ti ai chuan hma kan sawn e a an ti nge nia ah i i hriat dan han ti ila nangmahna i lo tawn hriat dan a kha min han hrilh. thei em? Nia, tun kumah hian menu hi ih kum danga kan tih ang thin tho ni mah sela a tih dan te pawh a tih dan phung te kan han ti dang lam a, a bik takin tunlaiah chuan ih sailo te an tam tawh avang hian vegetarian hi an tam em em mai a, tunah hian nikum lamah vegetarian kha mi sawmli sawm nga bawr velin a nei laiin kuminah chuan-- mi za sawmriat atanga zan hi inkar bawr vel vegetarian an lo ni ta reng mai a chu chu a table atanga kan chhut dan a ni a tin a menu hrim hrim ah chuan kumin ah hian alu bik a hi ih kum dang ah chuan kan vel a kan slice chawp a chu ti ang chuan kan kang ro thin a ni a kumin ah erawh chuan frozen kan hmang ta a ih french fries ang chi kha a kal khawp mai a. Krismas ah khan kan phang deuh a, chu aia kg sawmhnih panga vel a tam chu kan han tia, tunah pawh kan la phang tho mai a, chuvang chuan an duh hle ni ti kha i tunlai mite ah a bik in chu laia chu kan hmuh dan a ni a, tin chawhmeh dang hrim hrim pawi tun tum kum thar hi a tui deuh nge ni, kan chaw lampang department pawn a ngai chin kan chhum a chawk kha, Krismas a aina kal daih zawk an tia. Chu chu i an sawikhawm dan leh a manager han ni takah chuan ka benga ka hriat dan tlangpui a ni e. A lawm awm e ni e. Hei tun tum kan ruai chhe hi an menu te thain kohhran mipui pawh kan puar tlang niin kan hria a, kan ei leh in te pawh a thianghlimin a tui tlang niin kan hria a lawm awm hle mai a hei manager a hneh tak maiin ruaipui kohhran ho tanin han buatsaih a. A lawmawm hle mai a, ah Pathianin eh in rawngbawlna te hma la sawm a ni tih a lang a, kan lawm hle a ni. Aw, kei pawh ka lawm a, ruai eh ṭhetu zawng zawng te ah inchungah lawm thu BCM Chanmari Kohhran aiawhin ka sawi e, a lawm e. A lawm e, kei pawh le le.